Ododona ni yo, kare mo atye ka pwoyo gini lyec gi lurem ma gimare ma gitimo jami weng kacel calo lurem ma nongo kwo yot nino mo lyec owaco ki apwoyo ni jal wan ka wawaco ni wabedo abeda pe obiterowa ka mo wan kong myero wayiny kit yo mo me nongo cente apwoyo wa man dong watimo gin ango ma en me lanong cente-ni. Nya wan waromo yubo mukeka ka wadino dogo maber ci olu wayubo ci wacito wacato ci olu wanongo kicene ka pol wa ci lok pe. Ka en aye dong tici ci wakat i tic pwoi gucito i lum gini lyec gutongo en kor yat-ti guyubu gunyongo maber guyubu ngat man ki mege ngat man ki mege ma nenone mit ma dong guyubu tum dong gitye atere lyec wa mega dong otum apwoyo bene wa en mega bene dong tye maber dong waromo cito ka cat Aya, joni dong piny oru rwone, gucako wot ngat man otingo mukekane i wiye ngat man otingo mege i wiye joni ocako wot guo i kulu dog kulu mo ma pemme peke myero gicor acora ka gikato loka ca, apoyo dong kita en tidi ni owaco ki lyeci wek ejal, kulu-ni kani an ating mukekana ni akat kwede loka ca ci pe gutwere. In dong kit itye lamal-li, in konya tinga mukekana-ni. Ka wakato loka kadi i gwoka, lyec bene pe okwero wa, ayela pe wek atingi. Lyec dong otingo mege oyeyo wa malo i wiye kuca, wapwoyo dong otingo en ki doge mabor-ni cok i dog pii. Apwoyo gucako ngolo kulu, gucako wot me ngolo kulu. Guo i dye kulu ki dye kulu. Lyec gire ki tam ma tye i cwinye pien cwiny dano ngat angeyo lokke iye peke. Lyec otugo itimme calo icato acata kong itimme nining, otugo ireto, okeka pa pwoyo i pii, okeka odyeko. Pwoyo dong oneno kumeno omako mukekane oywayo okato kwede loka ca ma guo loka ca. Wacci ki lyeci wai jal an dong mukeka na odyako kong myero wa mor two i dog kulu kany kwora lyec bene owai a yelo mo pe obedo gum marac an pe atimo kaka dong kong aromo kuri gire pwoyo yat mukeka ne mukeka pe pwoyo otwo wacak dong wot jo ni ocako wot ki mukeka pwoyo dong mege dong otwo otingo bene lyec bene en ki mege ma nongo pe opoto gire pii ni gucako wot guromo ki dano me acel nya ori ni wari ni man kono nya wan watye ka cat joni wa wan pe luwil cene wa bene pe gin ma watimo ki gini bene pe gumedde ki wot joni gukato bene joni omedde ki wot guwoto dok gu o gunongo dok jo moni aa ori ni wari man kono aa watye cat Joni bene pe onyuto kit miti mo me wilo mukeka pa joni. Joni ipwoyo gin i ginwa i ginwa ni tika ada wutito ko a kong wamedde pe myero wanguk il i cingwa wa malo joni omedde ki wot guwoto guo gang mo ma doge lac lac ni wuri ni wari ni a man kong ni a wan watye ka cat watye ka cato ginwa ni eni. ci joni guneno mukeka pa joni a gine beco man kono do omiti dong wa omini wa iye ciling adi apwoyo wa eni a an mito latin roya mo gire ma titidi mo kenyo lyec bene wa me en bene mito roya ento apo owaco matidi ne kingane joni gungiyo gungiyo guneno gua. me ka pwoyi ni kit opoto onongo i pii ni wange dong oribbe o dong nenone mit dok odoko ber ma i kona pol aye tamo ni obale abala kare dok oyubbe ayuba me ka lyec dong wange kare kare wange lac dong kere kere kere dong nen raga raga raga wee aa ikwongo kwanyo ka pwoyi ni. Ikelo roya mo ma olinge maber mucwer en aye kimiyo ki apwoyo lyec dong tye ka neno mege ni raga raga raga wange kero kero wa mege ni rwate ki twon eni ma bene latinne mo bene pud pe dit. Dyang apoyo dong ber loyo pa Lyeco ni aa lokke dong pe wan dong wadok eni gucako wot me dwogo ma dong guo i yo giromo ki dano, dano weng pwoyo dyang pa pwoyo me ka Lyec dong ngat a pwoyo pe Lyec dong cwinye pe yom pien en twon dano ma kit en ka dok ki pwoyo pa ngat atitidi ni wa ka pwoyo wa ijal walok dyango. wek an ape i migi-ni in ipe i mega-ni. Apwo i wa ayela pe waloki dong guloko dyang lyec dong tye ka peno pa pwoyo, pwoyo dong tye ka peno pa lyec guwoto guo ka mo ma dong gang bene pe dong bor tutwal lyec dong weko apwoyo. An dong abidwoko dyangi eni, in dong idwok ber mega. Ento wan dong pe wabiwoto kacelu, wan dong myero wapok yo, ngat man dong owoto ocito i gangi, ngat man dong owoto ocito i gangi. Yubo yo dong pe, pwoyo wa ayela mo pe, miya pwoyo ogamo dyange, lyeci ogamo mege, ocako wot me cito i gangi, pwoyo ocako bene wot me cito i gangi, yo dong ipoko. Apoyo pud owoto ma dong nok otugo i rwatte o ki lalur, lalur teke nen apoyo ki cen ka cani ma ya ki dyange ma neno mit kiti eni mucwe ma bulu bulu laa doge tung bene tye roro roro roro apoyo wa eh eh eh lalur ja lalur man dong gum kwor gum dong otum makka nongo bene abiwok ki igangi kit ma dong aromo kwede ni loko dong pe. An abibino Rwot oora ni karama yub tye i gange an myero abin alwongi wek wacit i ka camo karama ci dong in myero ibin dong wan owoti wacito acita pe dong igale bene wan wucit wakwidi. Laluu we aa ka kumeno ayela pe wuciti, laluu ocako wot gin ma pwoyo guwoto ma be peya gudire mabor jo ni dong giromo ki kwac apwoyo tek ki neno wuu koma tye dong gumme ada jal kwac man in. An apo inen, Rwot owacci, Awacci ni, Karama tye, myero wan wuciti ka camone. Man an onongo atye ka wot, nen dong alwongone lwo en. Onongo atye ka cito, mitte wacit wakwidi i gang Rwot, wek kic icam karama dyangge bene dong en. Aa, kwac ka owinyo kumeno wa, aa loko mo pe, an jami ma kiti eni cako kata nining? Wacitu. Kwac gucako wot gin i ladur ka apwoyo. Ci kimedde ki wot, jo-nu owoto ma dong gang dong cok, jo-nu o guromo ki labwor. Ka labwor dong teke neno dyang dong waco ni maa do, man aluu gin nikwac pud gikuro ngo ki dyang apoyo-ni. Apoyo teke neno bene labwor otum ingole waci ni aa laremo ajat aa an dong tyen pe angeyo gum kom man, kom atin dong gum me ada in dong ba. Nongo abigwok boti nen dong alwongo lalur gin nikwac en. Twero owaci, Alwongwu wacitu ka rama tye ma myero waribu iye cing wek camone i gang me bote kwica. Ci man dong anongo bene ikwaco en, lalur bene dong en, in bene dong en, aa loko dong pe wacitu. Labwor ka owinyo kumeno, aa lok mo pe an lok aketo eni kato nining? Jo-nu ocito guo ma dong guo. Gang apwoyo kuca ma en aye apwoyo dong oyubo ni gang arwot apwoyo dong ocako poko tic wai aa lok dong tye kuman dyang pa rwot me karamane ka kibitedo pe kitedo ki yen kibaro got en aye kitedo kwede labwor in latong en. Cit abaro got me tedo dek pien pe kibitede ki yen ka ibaro ka ikelo itedo kwede kwac in pii ma kibitedo ki dek ma kibilwoko kwede ma kibitimo ki jami weng pe kitwomo ki agulu nyo ki cuburiya. Twom ki gigol ma kigweno nywal kwede ni in igam gigol en cit i kulu ikel pii me tedo laluu wan kwidi wan dong wabingolo ngut dyang wabiyango wangido wayubo maber ma nongo wakuro kwede yen ki pii ma nongo kwac gin ni labwor gucito ka kelone ento Dyang ma kibityero ki rwot myero ka in ineno kadi moo kadi dyang moo nyo lee nyo ka mo oyomo cwinyi pe myero kimwony iye laa myero watim moo mere ma cwinywa pe iye ma pe wanyut bene calo wamaro ringo iwinyo lalwongo ni aa awinyo jo-ni ocako ngolo ngut dyang ocako yango dyang me yango dyang kitongo eme kiketo kwija kitongo bati i bat kiketo kwija kicako tongo ma dong myero kicak ngidone wek dong kit me ateda-ni ci kitongo em dyang mo cani nywol ka maleng aah laluni pe inen alu odiyo cwinye ento neno moo ca bene pe dine la dong alu dong mito tung atunga dok kitongo dok onywol aah lalu ligut ki laa Apwoyo wacci, aa Rwot, aluu gire eh, an kor ba, laluu omwonyo laa oo, pe dong angeyo ka tyer ni owoto maber, laluu dong tek iwinyo ni ibalo tyer wa, laluu lipobo ki ngwec oringo aringa an koni ka Rwot okato i ita woko atime nining? Laluu oringo olaro kulu bot gene ki kwija wa, aa jal tyer oballe oo, tyer oballe oo, ka wun pud wugali wun kono wugali. oo bot labwor ma tye ka tongo bene got got bene pe dong onyanyo dong ka lak ka tongoni weng bene pe ber dong bare woko acel joni gukemo ki ngwec pien got bene pe ka bare pii bene pe ka twome i dero lalu bene omwonyo lao joni okemo ki ngwec guringo cwarat apoyo dong odong i wi rione. Pe imedde ki yang. Dano me kin gang gucako cwakke gubino gubino gunongo apoyo dong tye i wi ringone en kene cone gubworo apoyo a apoyo kulu ringoni pe ibimwodo in iwaco in anywani ringoni wan aye wabimwodo apoyo wa adada ni ringo dyang-ngi dyang-ngi adada pe acako mwodone ni iwaco pe ibimwodo. Pe wa lok ogera bene peke kite wunu dwong bene wuteko loya ni lok mo pe wun dong gin ma tye niang wunu dong ologo ni kiken ya ka ologo ma mua ni wa mi gire ento oringo okwanyo iye cwinyi jo ni dong gungolo logo gumiyo ki apwoyo, apwoyo dong ocito ki ologo ne ni jo ni dong gudong ka mede ki yongo ka mede ki ngid ringo wek dong giyub gited ma dong bene pud peya Otedo cakke, opoyo ce okanne o i nge got, okuto logo nene olengo maber, opoyo okwanyo odoo ka goyo logo ni buu ka dange ayayaya Rwot oneko nono do, Rwot oneko nono do, an ko do Rwot lalwu gire aye obalo gin an ko ba, buu goyo ge aa oduro pa apoyo dong pe larre. Dano ka guwinyo kit ma pwoyo tye ka bako ki doge wai haa gini kare odoko ada ni Rwot dong tye ka pwodo apwoya kit eni ci ka oo botwa kany wan dok butwero lokke dong lare ku dano oket ki ngwec dano guringo pwoyo ma dong oniange dano oringo weng ringo dong odong kene pwoyo okato ki ka maleng ocoko ringone. Otero i ot dok otalone mukene kiketo i keno mukene kitalo atala pien dwong ocamo ki lutinone dano ki kwija wua kong ici irot kong gire inge nino acel orwone kong ici irot apwoyo ki tyer-gi ni gin irwot arum in cito rot apwoyo kong Idwogi kor yot itittiwa gin ango ma tye ka timme kunu pien myero wangwok ringo-ni ma peya otum, arumo tok ci agamo apoyo, arumo bino onongo apoyo tye i gange ki lutinne ki i ot ma apoyo ojolo arum ki twon lum piny ma arum man en apoyo bino en lok ango dong en lok maber kwo tye ni ngo ni kwo tye maber.

arum dong lok pe pe dong twero lok dong cura cura dong aah dano wai gini dong papate tye gina dong otweyo wa dog arum dong loko ko gini aah wakwanyu dong cwinywa ringo ni dong ringo wako pien dokke dong papate tye arum dong pe twero wa lok dong aah. Dano ocako ket apoyo odong i gange omwodo ryone ni mutwone ni wa ma dyake ni weng kwajgi dong guringo ki yot ngat odwogo bene pe lur bene gumeno labwor bene gumeno lwaki bene dong guket ngat man ni i gangi ngat man ni i gangi apoyo omwode ki ryone kene wa ngati mo ma ogudo dong pe ki lutine ki nga ni a wumito mar gin ma atimo kikoma te ododone oket.